Ber lwak me Acholi kaka lubo, Tung nino dwe apar abicel me dwe me aboro, man labak dog madit ma wa omoro. Tin an acung i kacel ki stacu pa Cen Jadari Luwum ki tyen lok ma pire tek. pi lubo acoli, pi lubo lwor. Acoli wun wungeyo ni Janer Iluwum obedo wod jo Pajong, kaka ma kilwongo ni Pajong. Pajong en aye ker ma lalal. opoto ki tong ki bul ki cinge ki i polo. Ci i kare ma lupajong okwanyo latin-ni, ci kimiyogi mego mo acel me gwoko der. Ento ma peya kimiyogi mego-ni, onongo kikwanyo romo me tumo latin-ni wek kimiye ki mego-ni. Kare ma kikwanyo romo kitumo ki tum, lalal-li kit ma obino kwede oa odok i polo mono aye kit ma ker pa jong ma Janal Luwum oa ki iye-ni ocakke kwede. Dong acwali wun wungeyo ni,

Acholi omyero gukwe kwerre kit ma dok ngat adok ki tekwaro okwe kwerre wek en emi gum. Imi gum ki acholi, imi gum ki kaka lwor. Timone omi gum. Kikwe kwerre i nino dwe apar abicel macalo tinni. me dwe me aboro munge ni onongo otuco bot wan luwot ki tyen i kare ma munge en otuco obedo i mwaka alip aryo ki pyera aryo ma onongo korona tye i lobo Acholi. Awaco bot luwot ki tyen ci luwot ki tyen wee a lega de time nini? An awaco lega de dok papate tye Lega ni en mito ni kidwok pwoc bote ma kun gwokke i tekwaro. Ento jami pa caden owom ngat ma juko peke pien tim. Gin ma otimme twero cwalo lok bot nyare ma otelo wiwa ki Kampala i wot ki tyen, Reverend Jennifer Luwum. Luwum obino bulu waco, Ah, lega ni timme nini?

En bene oto kacel ki luwum Uriema, Kuboto, Fumi, Latiku Guru, Lapawel, Lapawel pa Otwongo. Nyare ma kilwongo ni Joska Acan, en obedo bene lawot. Ci timone ocimo ka ma omyero wan wabak dog. waneko iye dyei ma waneko obedo dyel gagala kigugulu i 2020. Luwot ki tyen an alwogogi weng me dwoko pwoc ki tipo pa Janet Luwum. I mwaka alip aryo ki pyera aryo, RDC ma onongo tye gulu en aye obedo Lapolo adde ci lapolo ma orom adde ci lapolo ocito ki polic ki mony ento nongo dong adde awaco ni tipo pa Canaan owaco ni pe oa dong dano pe oring mony gubino ento monye ene ni gin gudok kengi kare ma polic obino bino ka keto wa wan pe oa gin mo timme. Wan onongo lapolo. Lapolo waco ni, Ladit mawa, man in icito kwena? Lega ango ma kiyubo ma cik pe ye ni? An awaco ni, Aa, ladit RDC, man in ineno wan oruko ngo? Waruko bongo pa January luwum. Lega ma wan watye ka yubo-ni wacoyo dipo pa January luwum ma en owaco ni Acholi gupo pire ma kun gimyelo bwola, eh, gimyelo acut me po pire pi to ma en eto ma lubo ki tekwaro pa Acholi. En aye lega ni orwaro tinwa lucawa lupone eni. Lapol owaco ni lega ni obutimme, an aweyo butimme. Ki ingeye okelo Olic gin ma otimme, Olic ma obino. Gin ngeyo gin ango ma gutimo i komgi. Lutokagi obalo wi yo mukene ma dok gin kare ma guneno gin ni tama mutimme, guringo dugu, guwaco ni, Mawa, wuru medde ki giku-ni! Tek giwaco ki meno, mutokagi wa me dok cen. Kodi nipo pi danani luwum, en mito ni i nino dwe apar abicel me dwe me aboro, nongo dong ludini gutyeko meggi woko i nino dwe apar abicel me dwe me aryo. Ka dong wan acoli wayubo yub me aryo me kwero kwone ma kun wok ki i tekwaro ma nongo dano myero acut, dano myero gula, dano myero nyuto tekwaro pa acoli. Munu gin ma Janelli-ni wumito wek tin an atuco wumung kun wun acoli mukene-ni wun lupyem ento tibowu pi acoli ma komgi gum. Kuc bene ni wa acoli ma wudugu-ni. pi jo ma komgi gum ma gin bineno kuc ma budug i lobo acoli, pien kuc budug wi lobo acoli. Ka onongo in pud itye, gin eni-ni wutim me lobo acoli dong nicakke i nino dwe i mwaka alip aryo ki pyera aryo, nio odong tin wano tye ka kwero kwer. Kwer me acel, dano ma tekwaro ma obino ka yabo ne i twenty twenty obedo lapatiko pa bwor. Ladit ma gilwongo ni Praim Minita me pa Tiko, Ladit Kidega, Ladit Kidega aye obino ka yabone. Kidega obedo won Tony lapwony ma co maryek mada. En aye oyabo. An bene awaco ki Kidega ni legane en ni cakke tin rweye lute kwaro. Kaki mapat pat Lupajong omyera guted wi kweri. Kweri eni pe mito lega, kweri mito ki tic me tekwaro. Lega pa January Owung bedo i nino dwe apar abicel me dwe me aryo, ento ma enini acwali nyuto ka ma Owung oa ki iye.

Ka kikwero kwer-ri, en nyuto tekone. Got cwer. Got cwer matek. Gin guneno tin nino apar abicel-li. Lawor en okwanyo rwotte kene apa lwongo. Okwanyo rwot ma kilwongo ni rwot pa bor. Obinna okwanyo rwot pa bor kene me bino ka kwero kwer-re i spot view.

ma en tye ka jolo nino-ne ma en iwaco ni Acholi odwoke ki tekwaro. Acholi kacel ki wun rwodi, wun myero wun rwodi wuwiny gin ma labak dog ma en odwoko ni cit ibak dog idwok dano i tekwaro, wuwiny gin ma an awaco.

i legawu me tekwaro, wun rwodi, wek kuc odug oyotoyot i Lubacoli. Lulega ma gin tye ka lega, ma gin tye i dini pa munu, gin gubedde ki lega, ento wun macalo rwodi, wun ka legawu eno, abinawu eno. Man aye lok ma pire tek ma an amito ni awaci, dok amito apwo mada rwodi me tekwaro. Ka wun wutye ka winyo lok ki eni-ni, Rwot pa bor ma in ibedo calo welo me awora i kwer pa janene luwum ma obedo i nino apar abicel me dwe me aboro tin-ni, amito apwo onyak pa latic ogulu. ma kilwongo ni Acan ma tye laliya, in tipo ye in tipo ye tipo pa Latibo Gulu ma kineko ki ki Janga Luwumgi, en aye oweko gangi ma in itye iye kubedini lega ocakke iye. Rwot Latim Baptic me Pawel, an arwatte kidi I gang pa Latibu Gulu, i gang pa George Kaya, Laliya, in ter yubbe ene ni jalo gin ma pire tek. Aah, Rwot ogenga in nino mo acel an atir akwanyi anyutti, Rwot ogenga in me labongo, nino mo acel an anyutti bene Coc ma an acoyo ma kit ma tibu pa Janer luwum myero kiwora kwede i nino dwe apar me ceng me dubu aboro, anyutti bene i nge ot, gin gugeya bene it. In macalo Rwot, tel gin-ni calo gin ma pire tek, wun rwodi ma dong at least wungeyo, an anyuttiwu Ngo ma January Luwum wun jo pa jo ngi mito? Aa Rwot kodi Ratiko ma Prime Minister ma megi en aye oyabo gure ni wun bene iter i lok-ki calo gin ma pire tek. Codi man aye lok ma tin an amito awecciwu ni wun aa wucak duu i lega. pa kwariwa. Kit ma janeno wun obedo waco ni mawar kwany dano idwok i tekwaro, tekwaro pe jok wegi peko ma wun wutye ka wot iye ni cilone oa jokjok mamalo.